Aiwa varimi, nguva ino yekunaya mvura tinoona isusu kuti zvakawanda zvinobuda ndiyo nguva yatodya ishwa, ndiyo nguva yatodya zvinhu zvakawandisa e, tichiona zvakare kuti ndiyo nguva yatinge tichidya miriwo yakasiyana siyana. Ndinoona inini kuti eh, zvimwe zvinhu zvatoti sora inoita miriwo. Tiri kutarisa isu miriwo yakafanana nana bonongwe e, tine muriwo wakafanana nana e, bora sango Tine muriwo akafanana runi, nyevhe iyi. Tine muriwo wakafanana nana mutsine. Tine muriwo wakafanana nana kaborapoto. Tine miriwo yakafanana derere. Tine miriwo yakawandisa. yatokwanisa kunge tichiwana muminda medu. Kuwanda kwemiriwo uku tinoona isusu kuti tinogona kudya iri fresh yakadai, tinogona kuinanika tozoishandisa yaoma, uyezve tinoona kuti zvinenge zvakawandisa zvekuti izvo ti, kuti tidye tichipedza hatikwanisi, totogona kutemha iri fresh seizvozvi tonatsorongedza yedu zvakanaka toendesa mumasupermarkets tonotengesa imari iri kuuya zvataomesa zviya togona kuzozvitengesa zvakare toona mari yaakutouya mumba uyezve zvazvakanakira ndezvekuti kudya kwatenge tichiita miriwo iyi tenge tichidya zvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichibva umu zvinovaka mwiri nezvinorapa zvirwere ndoti fanike uno uyu tinoona isusu kuti muriwo uyu unonziwo muboora sango unogona kugadzirisa nyaya dzemabp unogona kugadzirisa nyaya dzeshuga Nyaya dzana Runi unogona kuchenesa e, miri yedu yatoti detox kudetoxifya kuya neudyo hunenge hurimo hwakawanisa hunovaka mwiri zvakare tinoona isusu kuti miriwo iyi tikaidyairira miriwo inotibatsira mukuunza mari nekuunza utano uyezve nekuti tinge tinge tichigara takasimba uyezve inobatsira panjere kuti tinge tichigadzirisa kufunga kwedu nekugadzirisa hutano um, hwemadzimai mukurarama kwatinenge tichiita zvichienderana futi nekugeza kwavanenge vachiita kuya asi chandoda kukurudzira varimi ndechekuti miriwo iyi usangotorwe mwoyo nemuriwo waona uri munda memunhu nokuti uchapinda munda memunhu uchida kutora Usingazivi kuti afafaidza mishonga here yesora? Usingazivi kuti afafaidza here mishonga yezvipembenene? Wakunotora wakunodya poison. Toda kuti zvakare kana tangopedza kuspira mishonga yedu hatifanhi kungopinda takutemha miriwo iyi. Miriwo iyi tokurudzira hedu kuti paya panenge pakaorera, panenge pari kunze kwemunda inenge ichingokura hayo ndopatotemha ipapo. tichibika hedu tichidya tosiyana nezvemunda because tikada kunakidzwa nekuisiya rimunda zvakare kuti tozotemha tichinodya zvoreva kuti taakutosiya sora mumunda raakuita zviya zvekuti izvo raakutunzira zvirwere raakutunzira zvipembenene raakudya mvura yatenge ichida kuenda zvirimwa yaakudya zvatenge ichida kuti zviende kurima yaakubvisa mhepo ine yatenge ichida kuti ende kuzvirimwa yaakutapudza zuva ratenge ichida kuti riende kuzvirimwa raakuwanza hwandu hwembesa pachinzvimbo chimwe chete zvoreva kuti chirimwa chedu hachichakuri mushe nekuti tasiya sora iri ririmo munda. Ngatidyei asi tichidyira kunze minda yedu yakachena.